Bizim, bizim programamızda avlâsız, hoş. Olar endi, selâm aleykum, selâm aleykum, balalar, ağalar, olar endi kördi, he, men oturğanı. Ey, kördiler, elbet, mında.
Selâm aleykum, cemaat, telesericeler, hoş keldiñiz bizim efirimizge. Avlâz, biz tüşüngende, kimi çağırayıq, balalar ayttılar, avlâznı çağırmağa kerekmey, dep. Men de olarnen razı oldım, amma soñ bilmeyim nasıl oldı, ablâz kene de peyda oldı bizde. Bu biraz şaqa, elbette, men ne aytmağa isteyim, asılında şimdi qayda barmasañ, ne ne olsa da, nasıl tedbirler, ablâz daima işte körüne, seyirciler çoq seve. Asılında bu nenen bağlı, ablâz? İstidaaten men bilesem. Bugün nasıl bir efir keçecek? Çünki mına bu bala ne istey, men bilmeyim, akkordeonımız. Bu bala çalmağa ögrene programmamızda. Ögrene, endi ögrene. Asıl da endi istidaaten bağlı, men bilesem, çünki böyle bir zenaatım endi Menim hayatımda oldı, mektepten başlap, endi mına iştirak etem, razliçnıy bir proyektlerimiz, elbette ki, toylarımıznı alıp baram, bayramlarımıznıñ. Ha, mektepte şiirler ayta ediñ sen ortağa çıqıp, yırlar yırlamağa? Yırlar doquzıncı sınıftan başlap, endi yırlamağa başladım. Asıl da, birinciden, mektepten soñ men endi. Vokal tarafına keçmege istey edim, amma da böyle endi bir yol açıldı, tamam böyle bir zenatımızğa, çünki maña pek yaqın bizim halqımız, endi bizim merasimlerimiz, tamam bizim halqımıznen de qaldım endi, onıñ içün. Amma soñ teatralnıy, işte teatralnıy yolğa tüştün sen, e? Teatralnıy yolğa.
Tasil boyunca.
Endi anam-babam bir. Sorap aldılar menden, neler yapacasıñ mektepten, qayerlerge baracasıñ, qayerde oqucasıñ? Olar bellediler, belki ablâz aytar, pomidor saçacam ya da hıyar. Belkim, belkim. No, anam, babam pek istey edi, bir ekonomika tarafından bir yol açılsıñ dep mende, amma da. Men olarğa ayttım, Baba, ana, men mına, maña pek yaqın bu yırlar, bu bir teatr degen bir şeye, bir spektakller, onıñ içün men tamam bu yoldan barmağa isteyim. Olar razılıq berdiler maña ve razı oldılar. Aytmadılar, kerekmi bu şey, aqça qayda qazanacaqsıñ, endi böyle bir qısmet. Soñ. Qırımtatar teatrine barıp, anda bir yardımını körip, çünki yaqınlarımız bar, soylarımız bar, kim anda bar, olar maña ayttılar, pek yahşı olur edi, mına, universitetke kirsen, endi andan belkim bir istidat tarafından özüni taparsıñ. Tamam, böyle yaptım, mına, Universitet kultury, bizim Aqmecitte bar edi, bu Poplavskiy, anda beş yıl oqudım devamında. Soñ, ondan soñ yavaş-yavaş başlandı. Başlandı, neler başlandı? Toylar başlandı, çünki teatrge böyle de barıp olamadım. Toylar tamam üçünci kurstan başlap bir endi alıp barmağa alıp bardım ve teatrge yollar açılmadı mende. Em de vaqıt yoq edi teatrge barmağa. Aktör degen şey yoq edi.
Bilâl ağa Telefon açıp, soraydı, ne vaqıt kelecesiñ, Bilalğa bağışlarsız, mına, toylarım çoq, onıñ içün barmaycam. Endi siz kelersiz, e, qısmet olsa. No, böyle bir telefon açıldı, endi bir laf ettik ondan, amma da aktör menden olmadı. Demek, arzu balalıqtan öyle arzu bar edi, mıtlaqa sahnada bulunmaq, bilmeyim, Cemaat arasında tedbirler, toylar Tamam, tamam. belli edi, e, balalıqtan. E, böyle de qaldı işte, endi eñ bir istegençlerim, nasıl aytayım, ııı, arzularım, e, yerine keldi. Soñra biraz bu işte faaliyetniñ daa bir tarafı, şimdi endi bir qaç yıl evelsi pek mod peyda oldı, öyle şeyler. İnstagram peyda olğan soñ internet bayağı ömürimizniñ qısmını aldı. Şimdi aytalar mod söz bloger. Añlağanıma köre işte bu taraftan da bazı bir areketler yapasıñ sen. Men belesem bir beş, altı yıl evelsi mına, mına bu insan bir şaat oldı. Instagram ne vaqıt doğuldı mende, menim saifem, ve endi nasıl bir, nasıl aytmağa, v odnu nogu da iti s molodežüü, demek, yaşlar Instagram, Instagram ayttılar, men de öz saifeni yapıp, bir fotoresimler qoya edim anda. Böyleliknen endi başlandı

Özümi saymayım bloger, amma da, men bilesem, öz zinatından bloger kibik sayılam, çünki adamlar maña baqıp, endi ya da menim horantama, yani alıp barğan toylarımızğa, çünki pek bir meraqlı şeyler, e, adamlar köreler, biz kösteremiz, endi men tek degilim, çünki siz de, men körem, bir canlı efirler yapasız, balalar da. Şimdi bu moten de. E, yapmağan yoqtır bekim şimdi. E, onun için instagram bu da bir yaqın şey, ama da bu menim arzum degil. E, men nasıl aytayım, aktör olmağa istey edim, e, yani yırcı, ama da instagram qaydan keldi bizlerge, endi keldi. Ayat. Ve onı alıp, işte,
Ablâsın, bu, şimdi olar küleler, e, çünki anda bizde bazı şeyler azırlana. Siz bunı körmeysiz, dostlar. Qoqular da kele. Am, e, yazıq ki, qoqularını da duymaysız. Amma, amma biz duyamız, e. Endi, endi bu şaqalarnen beraberlikte biraz ciddiy meseleni kötermege isteyim. Mına, ablâs, çoq toylarğa barasıñ ve mın, bizde mında çeşit, insanlar bulundı. Ve bizler, elbette, toy aqqında çoq laf köterdik. Aytalar, şimdiki toylar deñişti, çoq yahşı şeyler yoq oldı, ziyadece toylar ruslaşıp keteler. Mına, şahsen seniñ fikiriñ nasıl bu aqta? Endi men toylarnı alıp barğanda, başlağandayım, asıl da, men nasıl aytayım, şimdi olğan toylar güzelce, Keçken toylarımız severseler ve baqqanda, çünki o zaman palatka aqqında men şimdi aytmayım, çünki palatkalarda şimdi yapıla toylarımız, amma da bir nasıl kultura yoq edi. Toyların ketişatı, terbiye. Alıbarıcı yoq edi, onun içün. Şimdi alıbarıcı bar, bir kontrol bar, ne vaqıt, neler olacaq, böyle bir şamata yoq, qalabalıq yoq, endi adamlarğa baqıp. Onıñ içün, men bilesem, çoqusı yahşı oldı toylarımızda, amma da bar böyle şeyler, nasıl aytmağa.
Yoq olğan şeyler, unutılğan ya da. Unutılğan şeyler, e, elbette.
Çünki endi adetlerimizge baqmayıp, çoqusı adamlar bir yañlıqlar qoşalar, e, toylarımızğa, Avropa tarafına baqıp. Endi nasıl aytayım. Bizlerden bağlımı, bağlı degilmi, men bilmeyim, çünki bu endi birinciden halqımızdan bağlı. Evel ezelden toylarımız bir kultura yoq edi, şimdi endi kulturamız bar, amma da ayrı bir bizim halqımıznıñ adetlerimizniñ unutamız. Mına, ve kim unuta? Bizim halqımız, çünki bütün olğan adetlerimiz toylarımızda toy sahiblerimiznen birinciden bağlı. Olar böyle yapsalar. Kelecek nesilimiz de böyle yapacaq. Onıñ içün, birinciden, mına teleseyircilerimizge aytmağa isteyim, ebette, toylarımız çoq keçe, cemaat, amma da, birinciden, adetlerimiz, bu, bizim büyüklerimiz de, ağalarımız da, er kes aytacaq, unutmañız, inşallah. E, ablâs, ve toylardan ğayrı, mına, er kes biledir, başqa bir ıntıluvlar da bar, mına, siz yañı, yañı proyektler, anda klipler çıqarasız, soñ Türküler, mına, bugün de bizde ablâz yırılacaq, e, adet boyunca. Qısmet Mına, olsun. ıı, bu aqta, işte, bunı, bu nasıl peyda ola? Bu da bilmeyim, ablâz evde otura, qana barıp bir türkü yazayım ya da türkü yırlayım. Aytqan kibi, ıı, doquzıncı sınıflarda men yırlamağa birinciden seve edim ve vokal tarafına bir oqumağa kirmege edim, istedim, amma da böyle bir olmadı ve, ıı, Birinciden bir yırlamağa men pek sevem, oqumasam da, çünki notı, böyle bir şeylerni men bilmeyim asılda ve mektepte oqumadım vokal tarafından. Amma da yırlamağa sevem ve vaqtım olğanda, aqlımğa bir şeyler kelse, biz sende bir peyda etemiz halqımız içün, çünki bar böyle proyektler, mına indi. Beraberlikte dostlarımıznen, bizde bir yaqın dostlarımız istidatlı, bir operator, bir fotograf, bir yırcı, bir çalğıcı. Onıñ içün beraberlikte oturıp, endi aqılımızğa böyle bir şeyler kere, klip yazmağa, bir proyekt yapmağa. Mına, balalar da tırıştı, böyle bir yañı proyekt yaptılar, Allah quvvet ketirsin sizlerge. Tamam, böyle proyektler, böyle bir yañı Klipler bizim halqımızğa kerek, çünki asıl da çoq degil bizde böyle şeyler. E, olsun. E, ve endi söz aytqan soñ işni da yapmaq kerek. Bizde ablâs yırılacaq, ablâmit köpür yaptırdı. E, belli halq yırı. İşte, sayı dostlar, sizler içün mahsus, ablâznıñ icrasında. Men yırcı degilim, onı içün.

Sağ olunız, maşalla! Maşalla, maşalla. Maşalla, elbette, elbette, aqiqiy ustalar, aqiqiy musafirlernen beraberlikte, dostlar, siz bir duet şekilinde yaptıñız, e, bunı? İmprovizatsiya.
Bir biriñizni maqtadıñız. Çalışamız beraberlikte, onıñ içün de duyamız bir birini. Elbet, bir baqıştan.
Aqiqiy ustalar öyle aslında olması kerek. Ablâz, bilesiñ, ne sorama isteyim? Mına, eger de tasavur eteyik, mına, ablâz alıp barıcı degil, mına, qalğan zenaatlardan, toy zenaatlardan sen kim olmağa ister ediñ? Çalğıcı.
Çalğıcımı?
Akkordeon tarafından.
Asıl da böyle bir arzum bar edi mende. Ğaliba, Drangoy böyle bir çıqıp oynay edi ve çala edi. Bizim halqımızda çalğıcılarımız nasıl bir oturıp çalalar, dülber, yahşı etip, istidat tarafında. Amma da men özümni mına bir balaban sanada kördim, mına tamam akkordeon tarafından mına böyle çıqıp, Nariman ağamız kibi mına böyle bir çalmağa. Aha, e, oynap, oynap çalmağa, e? Sızğırmağa.
Sızğırmağa, sekirmege, mına böyle yapmağa, e. Demek, çalğıcı, eger al barıcı degil, olmasa tek çalğıcı. Çalğıcı.
A? Çalğıcı, nu, toy aqqında soraylı. E, toy.
Nu, bu endi arzum bekim bir olacaq, qısmet olsa. Bu endi başqa mesele. Endi soramaq isteyim, mına, işte, qorantañız bar, Yaşaysız, mına, ömür arqadaşıñız. Yaşaysız, e, biñ yaşamağa Allah qısmet etsin. Ömür arqadaşıñız nasıl baqa episi bu areketlerge, gecelernen yoq, kündüzlernen de yoq, bilem kimerde.
Endi naz aytayım, endi meni bayağı bir adam bile, nenen oğraşam ve mına, Öz ömür arqadaşını tapıp, ebette, men aytmadım, men oblâzmı, men alıp barıcımı, toylarnı alıp baramı, o endi bile edi, kim olğanını, onıñ içün zenaatqa da azır oldı. Ha, o azır edi. E, azır edi ve
Belki öyle soyunda qıdıra edi.
toylarımız keçken soñ, endi Horanta olğanında, Endi dayana işte, bekley. E, öyle, apalarnıñ vaziyeti öyle, dayanmağa ve beklemege. Sabır etip. Endi ne soramağa isteyim, kene de ciddiy meselelerge keçmege, subetimizniñ soñunda, mına biz ayttık, toylarda bazı bir şeyler yoq oldı, bazı bir şeyler bar, amma umumen alğanda, mına şimdi men. Er bir kelgen musafirimizden bunı sorayım, eger bir problemanı alsaq, şimdi halqımız ögünde eñ büyük problema, eñ müim problema nenen bağlı? Men toylarnı alıp barğanda, birinciden, mına açılğan soñ aytam, cemaat Oynamağa çıqqanda, asıl da bizim toylarımız birinciden bir oyunlarnen, muzıkanen bağlı. Onıñ içün men çıqam, aytam, mına, oyunlarımız başlamazdan evel keliñiz bir hatırlatayıq, nasıl avalarımız, nasıl türkülerimiz bar. Ve menimce, bu birinciden qırımtatar belli bizim eskiden qalğan türkülerimiz, bizim haytarımlarımız. Çünki bu birinciden, çünki doqsan fayız toylarımız tamam muzıkanen bağlı. Ve, elbette, Bizim halqımız tırışmağa kerek, bizim avalarımıznıñ, milliy türkülerimizniñ bilmege. Bu birinci problemamız, men bilesem, menimce. Onıñ içün muzıka.
Ve ablâs, endi çoq şeyler aytıq, olğan şeyler aqqında. Amma kelecekke nasıl planlar, ne aqqında şimdi tüşüne? Şimdi vaziyet öyle, keçken sene de biraz qıyınca edi. Toylar da eksildi. Amma buña baqmadan, kelecekke nasıl planlar, ne aqqında şimdi tüşünesiz ve neni azırlaysız? Belki seyircilerni de biz biraz azırlayıq. Mına, klip aqqında aytıldı da bizlerde, e, bu kene de karantin vaqtında biz evde oturıp, balalarnen körüşip, aqlımızğa böyle bir şeyler kelip, yazdıq. Mına, endi kene de şimdi toylarımız yoq, qısmet olsa olacaq. Böyle bir aqılımızğa proyektler kelse, biz endi, nasıl aytmağa, olarnı çıqaramız ve kelecekte bu bir yañı yer, bir yañı aranjirovkada, endi belli qırımtatar yeri ve qısmet olsa, bugün de biz bir premyera olacaq, beraberlikte, tamam, zamanen, Çalğı taqımnen biz yazdıq, aranjirovka yaptıq ve qısmet olsa, bizim kelesevcilerimiz içün bugün bağışlaycamız bu türküni. Bugün?
Bugün, bugün, yoq. Bugün?
Bugün. Bugün.
Ha, keling, Dugün. Kelecekte. Dugün, tatar soyları. Adı Dugün, e? Adı Dugün, e.
Ya ne, tanımadınız, men Mustafa Emirov, ne içün maña biraz aytasız? Adı Dugün. Yañı bir premyera olacaq, endi adını da aytayım, bu. Bir belli türkülerimizden Balaçıqlar aqqında, asıl da Sünet toylarımızda, Beşik toylarımızda yañğıray bu türkü. Kiçkene.
Doğru ayttınız. Kiçkene türküsü beraberlikte Zaman çalğı taqımnen, qısmet olsa, premyera sizler içün bir bağışlanacaq, cemaat. Mına, dostlar, işte biz bitiremiz, amma Ablaznıñ premyeraları bunnen bitmey. Tek başlana, añlağanıñız köre. Ve büyük teşekkürler bildiremiz Zaman çalğı taqımı, Ablâz Cemil Girey, sağ olunız, ve bizim, bizge qol tutqan, daima destek köstergen Çuda Pekar bizim dostumuz, Girey bey, sağ olunız. Ve, sayğılı dostlar, endi adet üzre yayınımıznıñ soñunda bizim ustalarımızdan daa bir güzel bahşış. Buyurıñız.